Mabhiwa acho ndini ndiri kutarisa kuti kana dai kuri kuti unonzi tora katiki kekutika icho unotenda kuti chakanaka ngehurumende itsva yakazouya yedu iyi yewanhu wakaiti tiri kurwa rusununguko handine netiki iyo ndinopopa ba kuti apa apa wakagona apa ngekuti kana dai kuri kuti hunde nyika handi kuti kuzvitonga kwakashata kana kuzouya kwakaita nyika yacho eh, zvizhinji zvakapera kukonzerwa ndivo vari kutonga waisiya vanhu aa marova waisiya vanhu vaa marovha zvizhinji izvo wakapera kuondonga mumapurazi wakasvika waidzinga vanhu wanga wari umwe murungu waiploya vanhu kana vanosvika 500 waisvika waidzinga ivo kwausvika waindogirebha matirakiti aripo nen'ombe dziripo nedzimba dziripo zvatokwana vanhu vanga wari usenzapo kwausiwo wasina basa waienda mumaindastiri wakati takuda kuita black empowerment kwakudzinga varidzi vemaindastiri kasi takuda kuti tiite empower mukaenda great that great city yemuharare iyo kwakundoona all those tall buildings hamuchina vanhu vari mukati wapera kutiza imomomo ngekudhura uko zvaakuita waienda koitawo tumaofisi twawakanganise kana twemabhodhi chaitwa ngekuti awa awa kutonga chaiko nekutungamira kwabvira kuramba matoro buildings emuharare kwaundozi kucity kucity mahara hamuchina chirimo kwakundoona arimo hamuchina vanhu varimo vari kuita basa mumaofisi arimo e, tozouya e, zvinhu zvizhinji tikaenda kuda kuenda kueducation ivo kuri kuenda muzimba mavo vari kutonga ava kuona vakazoenda nekumauniversity vane macertificate ecambridge zvikanzi acambridge yakashata taakuita zimse asiwo dai kuri kuti vanhu vakawana kushata kwecambridge vangadani vakatanga vapisa macertificate avaidzoka kochinyora dzimwe examination dzezimsec asi yakumanidzirwa kuita vana vaidu ivo vane vana vari kudzidza muno vava vari kufunda mhiri kwemakungwa munyika dzevanhu vavari kuti futi pasinawo wakanga wasvika kuvanhu vasingagoni kudhiga history vaisvika vaibva vataura kuti varungu wakashata kwausondoramba vanhu varundozi bedzi varungu wakashata uyezve dambudziko riripo rekundoramba vanhu vachingoti varungu wakashata zvoita unga zimbabwe ino ndiyo yega yakambotongwa ngevarungu inyika zhinji dzakambotongwa ngemabritish asi apo wakapiwa nyika dzavo wakatanga kuumba upenyu ukama utsva nhasi vari kutengeserana nhasi vari kushanyirana waigoverana zvinhu waidii dini hmm. zvino munomu kundoramba badzi kurunzi varungu wakashata varungu wakashata forgetting to know kuti tikadzika dzika nehistory muafrica mwedu muno mudaisi mhaka yevarungu vamwe vakazouya maa musina order ba munoona sekuru wedu varuita basa rekundouraya vamwe vaibvutirana vakadzi kana slavery inotaurwa ikunzi avarungu ah, vayo vaitora vanhu vaendesa kuslavery Hapana varungu wakasvika vaitenha vanhu pamusha pavo kuti kamani simukai tiende kunze kwemadzishe akanga aripo those days ndivo vaibata vanhu mostili vanhu vakanga vari mudzimba dzenherera neshirikadzi ndivo vaitorwa vaenda kotengeswa as slaves hapana murungu wakambosvika aibvira kutinha unga uri kutinha ngombe kuti hambai kunze kwemadzishe due to ignorance ndivo vaindotora kwakutengeswa ipiwa mabhodhoro ewiski